Тамакларым аш түгел, өсләрегез бөтен. Колхоз председателе хезмәт хакы түлиме? Иң зур зарплата буларда 31 микән соң бакалары 31 бала була. Мин инде теге
киләчәктә тагын арттырсын дип әйтү. Җегетләр республикада сайлау мәшәкатьләре башланды. Инде Инде муниципаль районнарда гына депутатлар буенча үтеп баручы партия кемнән Әйе, аның үз традициясе бар. Республикабызның бүгенге президенты Рөстәм Булаевич Миңнеханов та бит тагы бер срокка барырга үзенең ризалыгын бирде. Ил башлыгы да аңа аның бу фикерен хуплады. Телевидение материалларына күргәнегез күргәнсездер инде. Республикабыз матур гына үсештә. Инде ул дөрес, һәркем үз тормышын үзе эшләп, яшәп табарга тиеш. Берәүгә дә теге кашык белән күрсәтеп тормыйлар, анысы кеше хезмәт белән яшәргә тиеш. Әмма республикабызның үткәне, Миңтимер Шәрипович белән бергә эшләгән чорларда да, Рөстәм Нургалиевич җитәкчелек иткән, инде соңгы ун елда ул президент булып эшләде бит. Республикабызның язмышы үкенечле түгел. Аның федераль җитәкчелек белән мөнәсәбәтләренең шулай тигез, матур, җылы булуы, республиканың тормышын эченнән тирәннән белүе, ул аның өстенә менә аның алдагы бишьеллыкка билгеләгән үзенең стратегик программасында республика халкына тагы да игелеклерәк хезмәт итү бурычы куелу, сәламәтлек саклау буенча да, тормыш-көнкүреш шартларын яхшырту буенча да, икътисадны тагын да үстерү буенча да, ансы да бик кирәк, чөнки республикада кая гына юл салам дисәң дә, объект төзим дисәң дә, хезмәт хакы түлим дисәң дә, сәламәтлеген, мәктәпләрен ныгытам дисәң дә, бары бюджетта акча кирәк. Бюджетта акча булсын өчен экономиканың яхшы булуы кирәк. Менә бу аерым икътисади зоналар да, Татнефтьнең матур эшләве дә, ТАИФ компанияләренең уңышлы эшләве дә, алар барысы да менә шул республикада үзенең эчке региональ продуктын, аны өч триллион, ә киләчәктә инде биш триллион китергән дигән максат белән эшләнә. Ә нәрсә ул өч триллион? Ул 300 миллиард республика бюджетына керү дигән сүз. 300 миллиард акчаң булса тотарга, халыкка игелекле булып хезмәт итеп була инде аны чула артып. Э, сезнең дә теге, э, бер сыер савучы әйткән бит инде, сезнең ул планыгыз тумады да, туймады да инде. Безнең районнарның, район башлыкларының аларның проблемалары, аларның куя торган ихтыяҗлары бетми. Бу Яхшырак яшәгән саен, алдагы көн тагы да яхшырак яшисе килә. Шуңа күрә менә республикабызның президенты бүгенге Рөстәм Миңнегалиевичка сайлауларда инде аңа тагын бер ышаныч күрсәтерсез дигән исәптә торабыз. Күбрәк тавыш бирсәгез, яхшырак сайласагыз Миңнегалиевич, аяк терәп кереп, менә мин бит республикада иң күп тавыш бирүче, миңа иң күбен бирергә тиешсез акчаны дип сорап була инде. Менә шундый эшләр дип. Әле без берничә җитәкче республикада шулай урыннарда, хезмәт урыннарында очрашулар үткәрәбез, сөйләшәбез. Һәм менә район башлыкларына әйтәбез инде, президентның шушы алдагы 5 еллыктагы куйган бурыч максатларын аерым юнәлешләрдә, аерым объектлар, аерым проблемаларны хәл итүдә исемлек туплау өчен инде район башлыклары шушындый үзләренең наказларын әзерләргә тиеш булалар инде президентка яңа чорда тормышка ашыру өчен. Инде район башлыгы үзе безнең проблемаларны җирләр җирлек башлыкларына эченнән беләсез тормышыбызның, шуңа күрә өметләнәбез алдагы 5 еллык шунда әле яңадан тагы да күзгә күренерлек уңай үзгәрешләр насыйп итәр дип өметләнәм. Менә шушындый фикерләр генә. Рәхмәт. Бу инде Марат Коч. Әнә хуҗалыгының алдынгы механизаторлары дип әйтәм. Менә күрәсез, зур армия. Бүгенге көндә аларның эшләгән эшләре дә шулай. Әйтеп киттем, иң зур уңыш аларда бүгенге көндә. Әйтергә кирәк, иң күп сөт икәгрә бирелә. Технологияне әйдәп баручы управление, Россельхозвтан цифровизация кертүче. Менә шушындый җирлек бу, шундый хуҗалык бу, шундый егетләр болар. Беләдем менә Егерман Салихинда Герой труда, полный кавалер ордена, Трудовая слава, Заслуги перед Отечеством, ике мөшәрриф шикәр. Бишазу тантанасы була бит инде, кемнәр генә килми анда. Республика Президенты да була, бөтен район башлыклары була, Мәскәүдән дә кунаклар була, шуңа күрә зур мероприятие, зур тантана, аңа әзерләнәбез, бары безнең өчен зур горурлык. Татарстанда шулай геройның безнес итектән булуы, шуңа күрә сез аңа хезмәтегез белән тәңгәл киләсез. Без бит инде хәтерләйбез, авыр еллар булган, ук булганын, Нурзаян хуҗалыгының да, гомердән шулай бит. Шуңа күрә Әнәк хуҗалыгы да, Нурзаян хуҗалыгы да алай, алар бүген матур итеп үз эшләрен алып бара торган хуҗалыклар, ә аның нигезен сез тәшкил итәсез. Шуңа күрә бик зур рәхмәт сезгә.

Ватыпты икмәкләрне җыеп, исән-имин булсак, район буенча да 210 тоннага чыгып, сайлауларны да матур итеп үткәреп җибәрербез, дип ышандырып та калдырасы килә Марат Гайсинны.